ka di nyɛla alizin bɛ o ni lala nyɛli ka paɣa tooi bɔni nima jɛ ka di nyɛla alizin bɛ o ni ni yɛn ni tooi gbaai doro ka i too jɛ ka di nyɛla alizin n bala alizin ŋun ni bɛ daadam ni shɛm bala n yaa tara kankali maa di zooya alizin tooi chaɣa daadam ŋmanila zuɣu lɛbili lana alizin tooi chaɣa daadam ŋmanila zuɣu lɛbili lana kamani ka o ŋmani yin yaa alizin tooi chaɣ daadam ka o ku nyɛ yin yaa ka di yaa alizin be o ni bee ka o yahi alizin ni o nyɛla ninvuɣ'maŋli n-taai alizin ŋmahi nahingbana chaɣ ti sina kpukpariga m-paya. Kpukpariga gba zaa nyɛla ŋun gba zaa chani ka doli pohim, amaa o be o ko ka chɛ alizin, alizin gari kpukpariga yaa, ka kpukpariga lee mali pohim nyaŋ alizin. Kpukpariga ŋɔ mali pohim pam, kpukparisi nyɛ zaɣ jihi ka mali zabiri pam, tɔ kpukparisi m-bala. Bani n-ŋuna niriba tooi nyɛri ba pam gba, hal niriba tooi gbahiri ba na, tɔ kpukpariga m-bala. Ninkura yɛli, Naa nya o, ka o napɔŋ vari di bela o nyaaŋa polo ka o napɔŋ kpahi ka di be o tooni. Kpukparigu nahingbana ka n tira ŋɔ. Dinzuɣu ba m mali pɔhim pam. So ni tooi tam ʒeduɣu ka ŋun kana ti paɣ o yuum niŋ din ni. A ni tooi diri bindirigu ka ŋun duli duli niŋ a di puuni. Chaŋ n ti a ŋmahili zaɣ yiŋga. A ni tooi kuli chana Ka mɔri ni, ka pɔhim ʒiɛra, ka loori n-gari a zuɣu, ka kankam gari a zuɣu, ka tiŋgbɛ binshɛɣu lu a ni ni, ka a taɣi niŋ o. Di zooya pam ka di nyɛla kpukparisi. Ninkura yɛliya, Bɛ yɛn ʒimi ŋmɛ naŋgbankpeeni, ka shɛba ʒiya ni ti bi ne, ka shɛba ʒiya ni a yi ni ti ne, a yi bi bi ne, to chɛ ka n tim o nini ti nya, ka ka n tim o nuu to a nini la ka a taɣi niŋ o. Ni di zooya pam ka di nyɛla kpukparisi n-niŋ la a niŋsim maa. ka n pahi zaɣ yinga a ni tooi nyɛ ka niraba tooi gbihira ka bi ti diho di ku yɛn dihami dinni mii niŋ nira pam ni chɛ ka n nyɛla kɔmɛnt sɛkshin maa puuni di na mini niŋma di na mini niŋma di na mini niŋma di zuɣu a ni nyɛ viidiyo maa a ni yɛn laikimi ka shɛɛri a yi bori ni a nyɛli zaɣ muni maa zaa yɛn kamina feesbuk bɔhiri n nyɛ baŋda pɛji maa ni di biɛni a lahi kana bɔhiri n nyɛ baŋda yuutub chanɛl maa puuni di lahi biɛni a ni nyɛ viidiyo maa zaa n diri daafeya ni n nyɛ kpukpariga ni alizini ni yoɣu ni kpiiyi bi woligisim A ko n-domi ka ti dihi niriba di fiila a yi wumdimi hali a nimbihi ko n-nɛmi ka a ne, amaa a ku tooi yaagi a noli di fiila bi tɛri a tooi waɣilo shɛli bee a yi sihiri a ku tooi naɣila ŋuni n-yi duu maa ni. Di zooi pam ka laa dihi mali ti dihi ka di ku kparigim kpe a duu maa ni maa ni. Ka zahinli n-nyɛ li ka sɔni mi bibbu bala. So n-yɛn yi booi nira o zuɣu o yɛn farila vum bee o yɛn ʒila a nyɔɣu ŋɔ zuɣu ka di chɛ ka a bi vuhiri a yubu yaha ni yɛli shɛli ŋɔ di bi niŋ la. Niriba ni diri fiila, a kooŋla bɛn diri fiila maa, ka ni mihi o ni. Amaa a ku tooi yaagi a noli yɛli yɛtɔɣa, bɛ ti yɛri a tooi kpuɣ a luɣ shɛli polo. A ni tooi yɛli shɛlikam a suhu ni ka a ni yɛl li. Nyin dee ti ku nyaŋ yi ko n-kul dam a luɣ shɛli polo, tɔ a mi yɛn yiɣisimi. Tɔ Naawuni ŋun mi ŋmaligi, di zooi pam ka di nya ka di yaai kpakpariga n-kpe duumani maa na. Ka ŋun ka Dagbamba booni yɔɣu, yɔɣusi, zaɣ zaɣ bɔbili m-bala maa. Ti ni ninkura yɛli ti mi, Lala binyɛra ŋɔ, bɛ nyɛla varisa, dinzuɣu yɔɣu bi kuri daadam, naɣila daliri shɛli n-tahi li.